helo avuxeni vanhu va ka hina endhawini hinkwato tolo la mina langutaka kona ka nkanelo wa gingirikani vito ra mina hi mina mandla legere gingirikani wa ka maxavani khizi swi nonaka mi joyinile if mi ri vanhu lavantshwa hi kombela ku mi khumba um the red button and also hit that subscribe button and that notification bell mi khumba cloko ku ri loko hi endla ti-show ta hina n'wina mi nga salela ndzhaku mi nga titimeli mi nga titimeli mi nga titimeli so namuntlha ni lava ku appreciate munhu un'wani uh, unexpectedly kumbexana swi nga languteriwangi um video leyiwani payariwe hi kumbe yi hlohloteriwe hi munghana wun'wana wa mina ve ri brianic makamu brianic makamu i khale xi ri ka music wa xitsonga xi kha xi vulavula hi tipolotiki ta music wa xitsonga khale a xi favor prince rhangani a ni swi tivi swo xi favor mani brianic makamu brianic makamu xi famba na mani a ni swi tivi but anyway um i think xa ha ri na xa ha ri na prince rhangani as far as, far as i know ya yeah, or rhangani music um so right now oh xi na pelechude

ku tlangela vutsonga na matsonga so i i poste video ya buti van'wana a ku hikwalaho ka yini titalenta to fana letiwa ti nga recogniziwi kumbe ti nga tekeriwi enhlokweni kumbe ti nga xiximiwi hikwalaho ka yini gaza a vutisa xivutiso xexo so na mina ni ku ha maybe let me take this opportunity ni appreciate munhu loyiwani as well um loko mo swi vona leswi hileswi a nga swi tsala branding makamu lawani u tsale ku um Va ri, Loko hi vulavula hi MC yo tsakisa no nandzihisa ntlangu hi vulavula hi Muyisa loyi. Hey, posta ti-video tinharhu laha Brian Makama. I don't know him but I'm his fan. Wow. Kasi why ti-camera ta ka Gaza Muyisa lowani? eh ti nga n'wi voni mara ivi a hleka ivi a khumba kumbe ku ku tag-a eh Scodas Mashawu

va ni tonda tidemunyana ni n'wi tiva anyway ivi ivi um brian nick a tlhela khumba na maseda nkuzana vanhu lava nga va khumbala i vanhu lava va va fambisaka ti-events ta ka gaza hakanyingi eh vanhu lava ka nkarhi wa sweswiwani ni nga vulavula hi nkarhi wa sweswiwani hi vona va va talaka ku va va bukabuka vanhu kumbexana va va ti-m c or swo swo swo swo fana sweswiyani kumbe van'wana va va va va fambisa ma-business ya swa ti-events and all those things so maybe that's why eh, va khumbe vona hina va nga yi khumbanga mara anyway hi ti khumbe hi nexe hi hexe okay so na ku vona ku leswi brand maka ma nga swi vulavula xana i ntiyiso na na mina vhele um buti lava ndza mi ni va vona ndza mi ni va vona um ni ta mi byela vito ra vona ku i mani vito ra vona ra straight na ku va huma kwini um before the end of the video so please watch a hi voneni ku va va hi khomeleni buti le ve ri hi ku ya hi brand makama lava hi vona best mc ka ti-event so va rhambini a hi voneni ku va na yini va hi khomeleni va nyanyula ntlangu kahle kahle eh so laha ku penguriwa yini laha ku penguriwa nceka ah no ya ri ya nenge leyiwa straight ah no a yi tibori mani ho vona ka ti-event hi hi mpela ai ku laveka vanhu va so mo hi vona yin'wana video ku yi khomele yini hi ku ya hi bride makama kasi i simu ra mani leri ni nga ku tlangeni ka background a ni ri tivi mina na ri tiva ku ri ku ku ku ku ku ku ri ku ri twa mara ni swi tivi ku ri i ra mani ende ra ba okay

e ni xi vona could be i munhu wo leha could be loko xi kha xi la ti-video i nga zuki i munhu wo koma mara i munhu wo leha i giant kahle kahle could be mi nga xi tekeli hansi guys ku njhani le could be wena nga ta ni ta ni xeweta a loyi mina ni ta ni ta ta xeweta wena ni teka picture na wena no i ze i vita hi mara no a ni yangi ni ya xeweta could be um

ka, ka bebe swin'wana swo taniya this guy is dressed like um like a clown i can call it that way leswi ni vonaka hi nga ri swo fambelana na ntirho lowu nga ku endleni and nga i munhu wo tibora firstly and i munhu wo tikomba ku i na i na energy xi se xi na matimba swi twa swa tikomba ku loko ze i thola xona ku xi va mc ya wena ka ti-event to hambanahambana kumbe tikhobeni kumbe a mitlangwini mucatwini ka ti-birthday party um kumbexana ka swin'wana na swin'wana swa mitlangu usually swi tikomba nga ri market ya yena yi fambelana na mitlangu leyi yi nga yi humelelaka emindyangwini swiseveseve swilo swo fana na sweswiya i tikomba a ri kahle ngopfu nkulukumba lowuwani Eh. Ah! Dira, ina dance leyo re ya nenge liya ya tata. okay n'wina mi ri yini guys a ah, loko mi languta leswi ni nga swi ni nga swi komba laha mi ri eh, mi yima na swona mi yima na brian makam i right brian eh, ku va a ku misa loyi i na talenta ya ku fambisa mintirho na mina ni loko leswi ni nga swi vona na swi vona ku a ah, xi se xi na xi na talenta a xi tibori phela ku mc byela munhu wo ka nga vileli va swana na ku xi mbale njhani xi hava xe le hi nceka wun'wana wa ntima nkarhi wun'wana wo tshuka ku ku hakiwahakiwa swilo swi kha swi dewuladewula swi va na disorder mara hey it's art art yi lava ya swilo swo taniya ha no mani swi kahle leswiwani mise lowa fambisa lowa tikombaka wa fambisa ve ri mani vito ra vona guys a lava va tivaka mara na swi twa ve ri va huma hala ka bungeni no mi hlevela guys ve ri misa loyi u huma hala ka bungeni hala Ka bungeni hi loko i hindza kwini kambe? Ka bungeni, ka bungeni, ka bungeni hi loko i hindza patroy hala Elim ne? Yes, patroy hala hala Elim i hindza va Nkuzana ku bungeni. Ku hindza ka Nkuzana? No, ka bungeni a wu hindzi ka Nkuzana mani. Guys, mina ni rivele. ka bungeni ka bungeni guys ni rivele ku mara ka bungeni sa hiti ra kwala ku hindza ka nhlaneki i ya le henhla leyi i gongongo i hindza n'wamatatani i hindza the babs ka babs man i hindza hi famba bungeni ya haka hi kona kwala so ve ri nkulukumba loyi u huma kona um ve ri i boti va ri boti foster va ri va ri boti foster yi huma hala ka bungeni boti foster ha yi buka bukeni mani yi buka bukeni yi ta fambisa fambisa swi switirhotirhona swi mi nga ta swona a ni ve ri spring has sprung sweswiwani swa sungula swa swa sama hi la ku sungula sama phela sweswiwani na ti-album ti ta humahuma na ti-event seveseve tikhoba ti ta huma mitlangu yo hambanahambana ti-birthday party swo tala swi ta humelela so kuma ni ti-mc ta street ta street a va na hakelangi buti lava ku va ni ta vulavula hi vona ni twa ni twa va ni tsakisa ni languta attire ya vona ni leswi va swi endlaka va rhiya nenge e kahle kahle ve rhi vo buti rhiya nenge um the entertainer va kona ka facebook mi va cheka eh, rhiya nenge um the entertainer ya mi va cheka buti lavawani va kahle ngopfu ma va ndla swo swa kahle guys ku mbariwa xiburukwana and then yi rhangisa xiburukwana ivi ku yi ku yi ku xi ncekani xi ha around guys swi kahle ngopfu swilo leswiwa swi hambana and a yi zi yi hlupha hi attire hi ku feni yi mbala yi Vufomali yi bomba no yi mbarisa sweswiya is his unique style this is artistry leswi swi na swi na vutshila a xikarhi hi swona ni ku va artist artist ya i n'wa vutshila munhu wa so i munhu wa kota ku endla swilo i va i va creative wa swi vona ku ma i creative misolo mi ri huma hala ka bungeni um bot foster um botirhiyanenge the entertainer

a ni yima swona na mina brian makam a wu hembi eh buti leyi wena ya talenta mani hayi eh, ni tshemba ku va swi twini lava va nga na matimba yo karhi eh, va kha va commenta commenta vanhu la ka post ya ya brian nick makam guys loko vulavula hi content creation hi vulavula hi swo fanele swi ni nga ku swi ndleni lani i'm just creating content yes brian nick makam shared the thing but i made the video out of it mara munhu un'wana swi endla kumaka a nga swi hleketi sweswo a ta yimela mina ni yi endla ivi na yi hafika a endla the same video swi humelela ngopfu ni vona ti-video tiwa ti endliwa leti mi after leti mi ni nga ti endla va fika va endla the same video i love the beef la guys i'm just saying um vanhu va ri yini laha a hi voneni very is good ku vula nhlanhla Eh, ivi n'wana i ri hope love i ri ni kombela ku senderiwa heyi va lava n'wi senderiwa tivhidiyo vanhu heyi swa karhata swilo leswi hi ta yi kuma ku hi dato and then xikhongelo maluleke i ri futhi loko wo n'wi ku- wo n'wi vona kunene mi nga rhandza ntlangu a swi lava ku va ndla swona swinene lava van'wana van'wana va ri i wa hala ka hina ka bungeni a va tirhiseni xem um ni vone na lava nga thegiwa va botis godas la maxawu ve le ku eh ve le ku i i Mr mani lava i Mr as you wish ne ya ve ve ri va na ti event la a a hi September hale a la Giyani hala e e e but is got us ni to karhi to kha politika politika ai ai mo mo ka swona and then ku na assurance eh, na yona commentini ve ri u yi vona njhani eh, ebrand ka tag assurance ku yi vona njhani assurance ku yi blind yi deserve ku rhambiwa um ya swi ya swi ya swi vekele he ya swi bekele beke ah okay ve ri swi kahle ngopfu insurance eh, eh, eh i boti insurance ku fika la ka makuleke la mi ri yile ka makuleke hey ha vuya ka makuleke nga ri khale hey and then ku na maseve mi right eh ku vula mani khomi hlungwani matayere i ri mi right tikhamera ta ka gaza hi kombeteni um um ti ti kombeta tilanguti he hi kombela ti languta demand oh okay okay a ah, no hi va langutini xem hi hi xi twini xirilo xa n'wina hina ka nkanelo wa gingirikani hi va appreciate hi va languta hi leswi a ni mi khomele swona le ka nkanelo wa gingirikani ku ri mina le gere ni kha ni famba na botiri ya nenge laha yi kha yi rheyarheya swinene nenge ende na na swi twisisa ku marheyele lama nenge ma a hi vona ma normali lama ma ma ma na vuart a xikarhi ni yima na yona mina buti ri yenene la la ka ri ka nandziha ka nandziha ka chilasi okay ndzi va ku n'wina vo koreketa mi ni korekete ku tlhela na mali okay a hi menyana hi vona u tirhenenge Evan Evan Evan a ya la kusuka video a ya la kusuka video mazwa hey botirhenenge dzumeri a ya la kusuka video hey hey hey okay no swi kahle ngopfu yi zuma yi ri yena that's why ku ye boti rank mi ni vona yi tsakisa guys yi buke yi buka bukeni a hi swi tivi ku tinambara ta vona ti kwini um a hi ta ti share na hina laha ka nkanelo wa gingirikani ni khensile loko mi hi joyinile hale ka nkanelo wa gingirikani ku ri mina le gere ek as dors ku hume qoqotho ndinqaniwe somiwe ndina dora i'm thirsty ni twa tora hesh against us mi nga titimeli mi nga titimela mi nga titimela